Maali histii jechuun? Yoo'aa waanyoo jen- wanni jedhamu. Waanyoos ni jedhanii ni beektanii miti. Waanyoo wanni jedhamu histii wanni jedhamu kun histiidha akka gandi keenya histii jeeni histiidha beekte hisdillee mi beekte histiidha. Masii galee ni oromeessanii. Histii jechuun maal jechuu mee? Maal jechuu? Maal jechuun jee? Akkamii beekte mi'aati nam tokko as keessa? Nauma tokko fi sabilillah. Hayyee. Akkasiin akkas si gaafadhe. Waan akkamtu miqqanyummaa ja'ama. Miqqanyumma san waan akkamiitu ja'ama. Maal isiin? Dubbadha tamaariimii namni kun gariinsaa? Dubbadha. Ayyee. Fuudhu sagaleen sodaa. Argata walii jibbuu yoo ha'u dadhabuu tokko kunis jabaadha kun kalamaanii. Mhm. Walii quudhuu dhabuu ee miskiina. Wanamni qajeelloon beekaa baata. Sadaffaan ni'imaa godhiin obboleessa keetii akka isarraa deemu fedhuu hundi isa keessanuu sirrii jettanii beeku na dhaggeeffadha amma akkuma isin jettan san histi jechuun tamanni zawaali ni'matil ghayr Godhiin Rabbi gabricha tokkoof godhe akka godhiin sun gabricha san irraa deemtu ati hawwuu jechuudha. Qabeenya ta'us, beekumsa ta'us, aangoo ta'us, waanuma godhii takka ta Rabbi gabricha tokkoof godhe. Namni kun ollaa waliin jiraa beek, wajji qara'a, wajji qota, wajji naggada, wajji jiraata namni. Namni immoo kennaan Rabbiin gabroottanii kennu wal qixaa mi? Akka fedhe kenne Rabbiin subhaanahu wa ta'ala raabsiisa akka fedhetti raabse. Raabsin teenya tuni walii oli duuba. Ammas galee wal qixaa mi? Walii ol ta'uu kanaatu qalbii namaa keessaa waa fida duuba. Rabbumaatu iimaanaan nama tiiyse malee namni waan kanarraa qulqullii hin jiruu jedhan duuba. Xiqqaattus guddattus jedhan duuba. Godhiin Rabbiin gabricha keetiif godhe akka gabricha sanirraa deemtu hawwuun jaalatuun maal jedhaniin? Maal jedhaniin? Histii jedhaniin. Taakkamaa Sadaffaan tarra hamtuudha. Ta namallee ajaa'ibsiiftu. Ni'imaan sun namticha san irraahis deemee atis dhabdee walumaan daaraa ta'u. Wallaahi. Rabbi wal nu haa qixxeessu jaa ala kana tattaa'ee namni. Oh, awoo diddanii nu arguu diddanii mi wal nu haa qixxeessu jaa. Mati galee wal nu haa qixxeessu kun dubbii hamaa beeke. Masii galaa silaa odoo ha gad bu'e ol fuudhee wal nu haa qixxeessu taate du'aayi jabduu beek ha ol kute gad deebisee zeeroo wajji nu haa godhu jechuudha. Amma du'aayin gadii isa hamtuudha abaarsi gariidha masii galee kun irra hamamu hamaa miti. Nam atis dhabdee anis dhabee wajjin gubatu hinaaffumaa beeka tuni histuma janiin ta biroo immoo xiqqoo wayyaa tajaan Godhii Rabbiin gabricha sanii godhe san takkasii akka Rabbi sii godhu hawwu. Tun irra wayya xiqqo. Tun amma laa hasada illaa fitnateyn. Ta nabiin jechuun. Tuni amma alghibxatu jedhaniin. akka isaa san tahu hawwite malee ta isaa sun akka irraa deemtu hin hawwine. Yaa Rabbi akka isaa sanin naa kenni. Yaa Rabbi akka isaa sanin na barsiisi. Silaa akka, du'aa'illee godhuudhaa mi? Akka inni bare sanitti baruu hawwite. Akka inni argate sanitti argatuu hawwite. Tana maal janiin isiinleen gosuma histiirraayi haa ta'u tuni alghibxatu akkas janiin akka namticha sanii ta'uudhaaf hawwuu janiin. Tanumaa'u nabiin maal jedhe sallallahu alaihi wasallam laa hasada illaa fitnateyn waa lama keessatti nama akka nama sanii ta'uu kanaa'uu ka kajeeltu waa lama keessa jira. Nama tokko ka Rabbi ilmii isa barsiisee ilmii saniin dhaabbatu, ittiis dalagu, namas barsiisu, wayaquumu bihaa aanaa'a al-leeyli wa aanaa'a an-nahaar. Nama Rabbi ilmii barsiise ka ilmii sanii hojjatu. Ilmi itti hojjatuudha beeki dubbiin jabaan. Waan Rabbi isaa kenne san hujirra hiikee barsiisellee ufillee itti dalagatu. Qur'aana Rabbi isaa kenne namticha kanaaf. Ka lamaanii, rajula, nama tokko ka Rabbi duniyaa isaa kennee baasuu, baasuu isaaf laaffise. Duniyaa kennuu qofaa mi beek? Duniyaa kenneefi duniyaa san karaa kheyriitti baasuu laaffiseef. Nama lamaan kana silaa akka isaa tahe jechuma sanuu ka hawwan nama lamaan kana jedha. Isilleen gosuma gosuma jara kanaati laakiin abaaramtuudhaa miti tun. Amma walii galle moo waliin galle? Agarre moo nagarre? Dhukkubni kuni hamaan ummata kiyya seene nabiin juu kun sallallahu alaihi wasallam godhii rabbiin obboleessa keetii godhe tokko akka isarraa deemtu hawwuu yoo isarraa deemtee gama kee akka dabartu hawwuu Yowawu isa innis dhabee atis dhabdee walumaanu zero ta'uu hawwu kolkolawu rabbi kan nu godhe ma sii galaa sii galaa dubbiin kun amma wanni kuni dhukkuba hamaa tokko ka hawaasa keessa jiru jedhan qajeeloo dhaggeeffadhaa dhukkuba hamaa tokko ka hawaasni ittiin mokkoran diliin dura dachii tanarratti

Malaaykarra barnoota saniin caalchisee malaaykan Aadamiif sujuudaa jeen. Sujuuda ulfinaa, sujuuda kabajaa, salaamtaa Aadamiif kennaa jechuu. Akkasii beek sujuuda ibaadatii miti. Sujuuda salaamtaa, sujuuda tahiyyaa akka shari'aa islaamatti rabbi malee adda tana abbaa fedheefuu lafan kaayan.

Abbaa fi haadha dha Rabbiin hoggaa walitti isa fide abbaa isaa siree irratti ol baasee kursii ufii uf bira teeyse wakharruu lahu sujjadan abbaa fi obboleeyyan illeen sujuuda bu'aniif jedhe sujuudni kun sujuuda maali sujuuda sujuuda salaamtaa ee miskiina amma sii galee sujuuda kana tahiyyaa jechuudha Ta- salaamtaa jechuudha salaamtaa kennuu jechuudha gadaa san dhoorkaame salaamtaa jedhanii

Ictiraadun calallaahi jedhaniin. Rabbi irratti deebisaa godhu fedhii waan rabbi ajaje dura dhaabbatu jedhaniin. Ibliis malee malaayika rabbii ni sujuude ibliis ni dide. Maal jee? Asjudu liman khalaqta xiina horofaaf hin sujuudaa jee. Horofarraa nama ati tolchiteef hin sujuudaa jee.

Ulfina Rabbiin Aadamiif kenne kana hassade namtichi kun. Hin sujuudu jee. Maal mudate ree sababaa kanaatiif? Sababaa histiitiif maal mudate? Qaala khuruj minhaa mazmuuman madhuuraa. Ayaa jannata irraa is bayi, samii tiyya irraa is dhabami, rahmata kiyya irraa is fagaadhu. Inna alayka la'natii ilaa yawmiddiin. Ati ilaa qiyaaman dhabutu abaarsi kiyya sirra haa jiraatu jedhe.

qara'ee hogga bakka san gahee inni sujuude sheyxaanni ni booya jaan duba baka sheyxaanu jaan umira ibnu aadama bissujuudi fagufira lahu ilmi aadam sujuudatti ajajamee sujuudee rahmata rabbi irgate an immoo sujuudatti ajajameetiin sujuuda didee rahmata rabbii dhabee jedhu ni booya yeroo yeroo booyinsi fayyaduu miidhu mati galee booyinsi har'a boowu kun faayidaa takka illee hin qabdu Awwalu dhanbiin dachii tanarra dalagamte maal jedhaniin? Diliin dura dachii tanarra dalagamte ilmaan aadam nama lamaa ture. Wahi irratti wal dhaban ilmaan aadam kun haabilii fi qaabil ja'a warri kitaaba fassaru. Maqaa isaanillee nu yaachisu. Ijoollee aadam nama lama. Ijoolleen tun wayirra wal dhabde. Amma qissaa wayirratti wal dhaban sanillee keessa seenee sahiiha moo da'iifa moo akkasi ufillee rakkisee isinillee cinquu hin barbaadu. Allee ati wahumarra wal dhaban. Dorgommii wahiitu ijoollee jidduu jira. Abbaan isaanii abbaan keenya Aadam dorgommii tana adda baasuudhaaf mee isin hundinuu sadaqaa wahii rabbiif dhiheessa

Sadaqaa wahii dhiyeeyse jarri kun. Sadaqaan gaafa sanii alaaman isiidha, alaamaan sadaqaan qeebalamuudha, ibidduma tokko samii bu'ee sadaqaa waan san gubatu. Hoggaa namuu sadaqaa dhiheeysan sadaqaan tokko ni gubatte. Ibiddi dhufee gube. Ta tokko ni hafte. Amma maal jechuu alaaman tun? Namticha sadaqaan isaa gubatte kun qeebalamee jira. Haqa argate abbaa haqaa isa jechu. Rabbi birallee nama qooda qabu jechu. Abbaan kun immoo haa uf sirreessu jechu. Alaaman tana. Inni badala silaa uf sirreessuu qabu maal jee? Laaqtulannak. Amman si jeesaa qoy jegaa walii teenyee sin ajjeesa jee. Yaa obboleeysa hoo maan ajjeefta innamaa yataqabbalu Allaahu minal muttaqiin Rabbi gabroota isa sodaaterraa qeebala ani yakka maaliin qaba qeebalsiisuu fi qeebalsiisuu dhabuun dalagaa tiyyaa mi dalagaa Rabbii keenyaati wajji dhiheeysine wallee ana keeysa waa beeketuma tiyya qeebalee tee dhiise ufuma sirreeysuudha malee lubbuu walii ajjeesuu maaltu fide

Akkasuma wajjiin histiin hoggaa nama jabaatte akkam nama gooti? Namtichi ati hassaddu kana akka arrabaan itti dabartee tuyxu si gooti. Hoggaa ibiddi histii kun si keessa gubee gubee gubee keessa si fixe garam si oofa? Afaaniin namticha kana dubbisutti si oofata. Yihowaa immoo harka namticha kanatti laatuu jechuudha. Li'annahu ati hassaddee jecha namtichi wayi humaa ta'a. Durri nama histiidhaan rakkatu haasidicha kana jaaddu. Dhukkubni histii kun dura eenyu nyaata ni beekta? Abba nyaata dura. Si miidha. Hirriiba si dhoora. Ati namtichi kun akka kufu barbaadda namtichi hin kufu. Borus oluma deema. Saboonuma goonee dubbiin garam deemti. Namtichi ni guddata. Ati immoo galgaluu dubbiin teeffitinuma saboo maali wayi ofitti qara'e namtichi kun wayi ofitti qara'e moo Akkam abbaa isaa. Amma eenyutu rakkatu jira? Namtichi yoo fedhe qubaa'uu hin qabu beek. Wahiitu na hassaduu jirallee quba hin qabu beek yoo fedhe namtichi kun. Ee kun immoo hirriiba itti dhaba. Dura eenyu gubatu jira? Kanaa gubatu jira. Booda hoggaa dubbiin kun didde garam deema namtichi kun? Afaaniin namticha kana barbaadutti deema namticha hassadu kana. Yoo waa harkatti laatutti deema dubbiin kaxaan asiin dhufatu.

Alhaasidu namni waan nyawu kun ictiraadun cala Allaah Rabbi dura dhaabbatuudha jedhan. Rabbi Rabbiin ati sirrii hin goone jechuu. Namticha kanatti maa aangoo itti kennite? Namticha kana maaliif horii itti kennite? Namticha kana maaliif jiruu isaa qajeelchiteef sirrii hin goone anamaan godhinii? Akka nama Rabbii dogoggorsuuti jedhanii beeki dubbii hamaa beeki. Dubbi hama i'tiraadun ala Allahi jedhan. Ati eenyu mormu jirta? Namtichi kun maal ufii godhate inni? Rabbii godhe. Am yahsuduuna annaasa alaa maa aataahum Allahu min fadlihi sawaanuman annamaa kenne nama hassaddanii jedhe.

Asii galaa? Akka isaan kafaranitti silaa kafartanii isin irraa barbaadan. Namni akka isaan jallatanitti akka jallattan barbaada. Akka isaan shiifa yaafatanitti akka shiifa yaafattu barbaada. Amma sii galee akka isaan dantee ta'anitti akka dantee taatu barbaadan. Amma sii galaa? Akka ati rabbitti amantee qax gootee shari'aa ta'e qabattu sirraan fedhamu. Sirraan fedhamu. Kun sirraan fedhamu beek. Namni jallatelleen akka ati jallattu fedha. Namni dhugu akka ati dhuydu fedha. Miskiina. Dubartiin mataa qullaa deemtu akka dubri mataa qullaa ta'uu fedha. Dubartiin dhiira wajji olii gad deemtu barca bocol akka dubri hundi akka isiisan ta'uu fedha. Salfiisiisan seenee maaliif garee heddummeeffachuuf yoon kaan gandaa komata intalti abaluutu naguma qabdi ati maaluma rabbi si godhe akka hin jenneen dubra gandaa hunda gara ofii oofuu deemti. Amma si yaa galu akka jalloo dhaggeeffadhu baabaa keenya. Dargaggeessi kashlabbaa yoo hundi ijoolleen gandaa akka kashlabbooytu barbaada. Amma si galaa. Akkasii beekadhu. Wadduu law takfuruuna haa dubbii laafaan seeni. Namni ofii hayaa kabajaa dhabe dargaggeessi hundi akka hayaa kabajaa dhabuu fedha duuba. Namni qaraatii kufelleen ijoolleen gandaa akka kuftuu fedha duuba. Maal wayina qofa hunoo ijoolleen ganda keenyaa hundinuu walumaan taane ani akkana fedhaa beek. Qajeellutti beek. Cuufti nama fashalee namni akka isatti akka fashalu fedha duuba. Asii gala haasonni kun.

Isaan kan mormiin qaban histiif dura dhaabbata. Akkamitti aangoon nabiyyummaadha bara dheeraa eega gadaa nabi Yaaquubirraa kaase ilaa nabi Iisaa ga'utti aangoon tun hortee teenya keessa dhufte muudamni kun muudama ambiyummaa kana. Muudamni anbiyummaa kun lammii teenya keessa dhufe eessan utaalee araba keessan ijoollee Ismaa'il keessan dhufe din jibbe roorroo jechuu dhabbi diinne jechuu dhabbi masii galee tuutti arabaa ta Ismaa'il tuun tuuta badawaa tuuta diin hin qabne diin dhable rabbi dhable duniya dhable hawaasa akkasii ture duba hawaasa wanni nyaatulleen isa yaachisu

Amma gaa seera hin jirreen nabbahe jibbe roorroo jeetuutu. Nuyi warri nabiyyummaan beekame, nuyi warri biyya tana hoogganaa ture, tuuti tun tuuta badawaa, tuuta wallaaltuu, tuuta akkaa gara hin qabne, takkaa duniyaa irratti waa hooggantee hin beeyne, akkami tuuta tana keessa nabiyyiin dhufaa?

Kaniin an akkana beeku hunda isaa maqaa wajji ammallee beeku. Maqaa san yaamurree seeraami. Masii galee. Ganda na duuban salaatu hunda duguugee fixe. Anuu rabbii jalaa na baase. Masii galee. Walaa yaslimuu beek. Wal kenninee finnee beek. Odoo karaa dhugalleen ta'e bar silaa wayyaa beek. Cubbuudhaan wal kennine. Al muslimu akul muslimi laa yadlimuhu zulmii walirra dalayne. Irra hedduu waan dachiin tun ittiin badde nuti ittiin laaqamne miidhaadha. Odoo miidhaa walirra dalaguu baannee rakkoon takka jirtu beek. Dilli rakkoo himannaadha. Dilli bakka dhaddacha jiru hundi isaa maali yoo jedhan sababaan maal ni beekta? Miidhaa namni walirra dalagutu karuma fedheenu haa ta'u miidhaa namni walirra dalaguutu hujii nu dhoorkee bakku wal himanneetuma bakkuma mana wanni itti deemne salfii gallee inumaa manni wanni kunis dadhabee ka aadaa itti dhaabaa jedhanii amma mana murtii aadaa nutti dhaaban. Akkasii beeki bar gaddaafuma teenyaa bar dhumuu diddee bar zulmii. Zulmiin guddoon ammas fira jidduu naannoyi. Ilmaan adeerranii, jaarsaa fi jaartii, abbaa fi ilmaan bakka kanaa beeki. Ilmaan adeerraniitis waliin quudhan. Ilmaanuma adeerranii azaa nu godhee beeki. Yoo fedhe dachii xiqqoo takka noo taaf xarabeezaa kana hin geenye. Dachii xarabeezaa kana hin geenye irratti horiin meeqa bahee Ol iyyatuu fi ol dabarsuun maal jedhanii waan takka? Ol iyyatuu, ol maarroo, achi maarroo, odo ja'an waan manaa qaban duguugan dachiin hammanaa bee. Xarabeezaa tokkicha kana yoo guddate. Dachii hanganaati. Mana tokko irra ijaaruun geessu yoo feete. Yoo fide sababaa kana maancaadhaan morma irraa fuudhee isallee qabri dabarse ofii mana hidhaa seenee amata meeqaas keessa taa'atu. Maatiin duubaa diigamti. Maal kun hundi maal irraa dhalate ni beekta? Zulmii namni wal miidhu. Miidhaa tanaatu kana walaa tazaalamu yaa ibaadii inni harramtu zulma alaa nafsi wajacaltuu beeynakum muharraman falaa tazaalamuu. Aboo anis dhiyeen kanin silaa dandeeytii qabu kanam tokko kana gaafatu hin jirre akkan isin hin miine ofirra kaayee jee rabbiin duuba. Silaa eenyuun Rabbi gaafata? Akka isin hin miined ufirra kaaye. Isin jiddutti illee miidhaa haraamin godhe aboo wal hin miidhinaa jedhu. Asii galee wal hin miidhinaa jedhu. Ma isinii galee dabba ilee walaa tahaasadu walaa ta'u wakuunuu cibaadallaahi ikhwaanaa obboleeyyan ta'aa nuun jedhu. Walaa tahaasadu as keessa jiratu. Kana nabiin nu barsisanii irraa nu dhorkuma. Dhukkuba hamaa hawaasaaf rakkoo ta'e, dhukkuba hamaa hawaasa tuqu, dhukkuba hamaa tokkummaa balleessu, dhukkuba hamaa walirratti amanuu nama dhorku, dhukkuba hamaa walii quudhuu nama dhorku. Masii galee namni gariin dhukkuba kanaan tuqamee beek. Rabbi nu haa sattaru. Dhukkuba kanaan tuqama namni du. Dhukkubni kun immoo sheekii shariif hin qabu jaal. Inumaawuu dhukkuba hinaaffaa fi hinaaffalleen kanuma wajjin wal qabataa beek. Hinaaf walitti hinaafuu waan jedhan. Ammas eegalee walii quudhuu dhabuu waan jedhan. Hundi as jala galtii beek.